יעדער איינער פרעגט די קשיא ווען גייט משיח קומען? וויפיל איך ווייס משיח וועט קומען פונקטליך די צייט ווען די חלום סנשר גייט קומען. יעדע מאל ס'געשעהט עפעס א זאך איז גלייך דא מענטשן שפרינגען ארויף זעהטס דאס איז געשעהן ס'מוז זיין אז משיח גייט קומען. און ער טרעפט עפעס רמזים ער טרעפט אין ספרים זאכן וואס קיינער האט נישט געהערט פארדעם און קיינער ווייסט נישט און ער טייטשט נאך אפ וואס ער שטייט דארט, ווייל ס'שטייט נישט קיינמאל וואס ער זאגט, ער טייטשט אפ זאכן וואס וויאזוי ס'זאל אים שטימען אז דאס מיינט אז משיח גייט קומען. און זייט איך בין א קליין קינד, יעדע מאל עפעס געשעט, הער איך מענטשן זאגן, זעסט, דאס מיינט אז משיח גייט קומען, אבער מ'איז שוין איבער די דרייסיג יאר און זיי איז נישט געקומען, איך בין גאר נאך אסאך פאר איך בין געבוירן, יעדע מאל עפעס איז געשען, האבן מענטשן אזוי געזאגט. אינטערסאנט. איך הער זייער ווייניג אז א מענטש זאל אויפשטיין היינט צופרי, זיין לעבן פארט אים גוט, ער קומט ארויס אין אזא שיינע זון, ווייסט אזא עכטע פערפעקט דעי, און זאגן זעסט וואו אזא שיינע טאג, אזא טאג איז א פערפעקט דעי משיח זאל קומען, ווייל באשעפער וועט ווייזן אז האסט איינגערעדט דאס איז גוט, איך וועל דיר ווייזן משיח וועט קומען ס'זאל זיין סאך בעסער, מען הערט דאס נישט, ס'זאל פלוצלינג עפעס זאכן גייען נישט גוט, אה משיח גייט קומען.

אז דאס מיינט משיח גייט קומען, ס'איז דא טויזענטע אידן וואס האבן פארלוירן האפענונג אז משיח גייט קומען און אסאך פון דעם זענען אינגאנצן אראפ פון וועג, ווייל איינמאל א מענטש פארלירט האפענונג צופאלט ער אינגאנצן, און אלעס געקומען וועגן די מענטשן זענען קומען אים זאגן זעסט דאס מיינט אז משיח גייט קומען, דאס מיינט משיח גייט קומען, דאס איז משיח גייט קומען, און ער איז נישט געקומען. די וואך אין די סדרה פרשת לך לך איז דא די מעשה דארט פון אברהם אבינו געגאנגען פאשען די קעמלעך מיט לוט און ווען זיי האבן געוואקט אין וועג איז אברהם אבינו געלייגט א מויל שטאפער. איז פארוואס האט אברהם אבינו געלייגט א מויל שטאפער כדי ער זאל נישט פאשען אין פרעמדע פעלדער? מען זאגט ביי שידוכים פארוואס זאגט מען נישט מען טרייט צו האלטן א שידוך סיקרעט אדער סוד פארוואס ווייל ס'איז דא אסאך קעמלעך וואס האבן נישט קיין מויל שטאפערס די לוט קעמלעך און זיי האבן ליב צו צושטערן שידוכים ממילא כדי אוועקצוהאלטן אוועק צו זאלן אוועקשטיין די אלע חברה וואס האבן נישט קיין מויל שטאפערס ממילא האלט מען א שידוך בסוד ביז ס'געשעט איז די זעלבע זאך דא איז דא אסאך מענטשן מ'האט זיי פארגעסן צו לייגן א מויל שטאפער ממילא רעדן זיי אין זאכן וואס זיי האבן נישט קיין שום אהנונג וואס זיי רעדן פון, ווייל איך וויל פרעגן דעם מענטשן, ווייסט דו בכלל די עצירות א דף קוקט אויס? אקעי לאמיר זאגן דו קענסט אביסל לערנען, האסט אמאל געלערנט נחש? האסט אמאל געלערנט דניאל? האסט אמאל געלערנט יחזקאל? ווי שטייט בכלל די זאך וועגן מלחמת גוג ומגוג? און וועלכע נביא ברענגט עס אראפ? צו וועלכע מדרש? ווייל איינער וואס לערנט ווייסט אז ער ווייסט נישט. ס'שטייט אז ס'זאל זיין א תקיפה, אקעי איך ווייס איך די תקיפה. און הייבסט אן לערנען זאכן זעסטו אז דו ווייסט נישט, און דניאל שרייבט עס בפירוש. מעניו האט געשריבן, אסאך רמזים ווען משיח גייט קומען, און ער שרייבט דארט בפירוש אז קיינער האט נישט אויספיגערן די סוד, און גרויסע חכמים וועלן עס פרובירן אויסצופיגערן און קיינער האט עס נישט קענען אויספיגערן. און מענטשן האבן פרובירט און עס איז קיינעם נישט געגאנגען. קיינער קען נישט כאפן וואס ער מיינט צו זאגן. שטייט אין רשי אין פרשת ויחי ווען יעקב האט גערעדט דארט צו די שבטים, האט ער געוואלט מגלה זיין די קייטס, אזוי שרייבט רש י, האט באשעפער אים פארדרייט די מויל און האט אנגעהויבן רעדן אנדערע זאכן. סאו לויט רש י קומט אויס אז קיינער ווייסט נישט ווען די קייטס וועט זיין. סאו קען זיין דו ביסט קלוגער פון רש י, איך ווייס נישט, רש י לעבט אין היינט אין א דור ווי אונז זעמיר היינט די העכסטע דור, וואס די מענטשן זענען גרעסערע מדריגות און זענען קלוגער פון רש י? קען זיין, איך ווייס נישט. אבער רש י שרייבט אז קיינער ווייסט נישט ווען דער משיח וועט קומען, סאו אז רש י ווייסט נישט ווער וועסטו יא צו וויסן? און אז דו ווייסט נישט וואס רעדסטו? אלל וואס איך זע ווען איך הער א מענטש זאגן זעסט דאס מיינט משיח וועט קומען, זע איך נעבעך א דעפרעסטע מענטש, א פארלוירענע מענטש, און עס קוקט אזאך מאל אויס ווי ער האט נישט קיין שום האפענונג, אדער נישט דווקא האפענונג, ער טרייט אראפצואווארפן פון זיך זיין גאנצע עול, ווייל ווען א איסור געשעט, וואס א מענטש דארף טון, ער דארף זיך אנהייבן פרעגן, וואס קען איך מיך פארבעסערן? מען האט אנגעקומען אויף די וועלט פאר א סיבה, אראפצוברענגן די אייבערשטער אויפן וועלט, און וועגן וואס מען ברענגט אראפ די אייבערשטער אויפן וועלט איז דורך גיין אויפן וועג פון די תורה, און סאו וויאזוי קען איך מיך פאררעכטן צו ווערן בעסער, ווייל אידן פירן זיך אויף גוט געשעט נישט אזעלכע זאכן, סאו אפשר קען איך מיך פאררעכטן, איז דאס א איד דארף טון, און דאס איז ערליכע אידן טוען, מען קוקט אלעמאל וואס קען איך מיך לערנען פון דעם, קומט א מענטש און שרייט אה דאס ווייזט די משיח גייט קומען, טייטש איך האב אראפגעווארפן דיין גאנצע עול, איך בין גארנישט מחויב אויף גארנישט. וואס טייטש ער איז דיפרעסט און און ס'איז דא א סיבה פארוואס ער איז דיפרעסט ווייל ער האלט נישט צו דיעלן מיט זיינע אישוס איז מילא גייט ער מרחק זיין מענטשן פון אידישקייט איז טייטש ווען משיח וועט קומען וועט ער קומען טענה'ן צו די מענטשן דאס איך האב שוין געדארפט קומען א לאנגע צייט צוריק און דו האסט מיך אויפגעהאלטן ווייל דו האסט מרחק געווען אידן פון אידישקייט ווייל עס קומען זיי זאגן אז משיח וועט קומען ווען איך האב נישט געדארפט קומען זעה שוין משיח האט שוין טאקע געדארפט קומען ווען נישט די אלע קעמלעך וואס מען האט זיי פארגעסן לייגן א מאסטאפ וואלט ער שוין געקומען סאו איך האף איך קום נישט אויס אלס די נעגעטיוו מענטש. וואס איך זאג איז א מענטש דארף זיין מצפן לשיר און א מצפן לשיר דארף ער זיין יעדן טאג און יעדע מינוט פון יעדן טאג אפילו ווען די לעבן גייט דיך פערפעקטלי גוט. שטייסט אויף צופרי איז דא א שיינע זון דאס הייסט משיח העט קומען. ס'רעגנט איין טאג דאס קען זיין אז משיח העט קומען. ס'רעגנט קענסט אנקוקן רעגן אויף א פאזיטיוו זאך און א נעגעטיוו זאך. קוק עס אן פאזיטיוו. זיי מצפן לשיר ווען ס'רעגנט. יעדע זאך וואס ס'געשעט. האף אז דאס גייט זיין משיח זאל קומען. און ווען איין סעודה געשעט. קוק איין זאך, וואס קען איך מיך לערנען פון דעם? האטס א גוטן וואך.